A botá, nos tur ta Ku orguyo nos a por bisa Ta yu i kòrsou mi ta. Den e programa aki nos lo trata e origen, historia i kultura di e yu di Kòrsou. Den e episodionan aki nos ta ban pone lus riba e yu di Kòrsou ku tin algu di konta.

Un tiki di historia. Sclavitud ta haci mas cu djis oprimi. E ta haci algo otro tambe. E ta alimenta resistencia. E aña ta diesshete nobenta i sinku, e Revolucion Frances a lanta na Europa pa ideanan di libertad, igualdad y hermandad. Na Haití, un poko mas serka aki, hendenan sklabisá a resistí masal i a gana. Katibunan na Kòrsou a pensa ku si na Haití por, aki tambe lo por pues, na Landhuisknip un hòmber a sintié yamá pa kuminsá un revolushon. Su nòmber ta Tula. Tula probablemente a nase na West Africa y meskos cu hopi hende sclabisa el a yega den Caribe den siglo diesocho. El a yega Corsou como hoben y nan a posesione na plantacion di knip. Aunke no tin masha documenta tocante su origen of fecha di nacemento, nos sa cu e tabata pertenece na e minoria di e personanan sclabisa cu por a lesa y skibi, pues e tabatin un cierto status riba e plantashi. Esaki a dun'é no solamente konosementu di su derechonan manera abolushon di sklabitut franses na djeshete nobenta i kuater, pero tambe e kurashi i persuashon pa para komo lider kontra e sistema di sklabitut. Pues, sklabisá, pero spiritualmente liber. E ta kere ku si kos por kambia pa e katibunan na Haiti, e tambe por pone kos kambia na Kòrsou. Nan tambe por ta liber. El a hasi un yamada na tur otro katibunan na e otro plantashinan pa lanta kontra e opresornan. No pa destruí, pero pa eksigí. Eksigí libertat. E plan tabata pa pasa di plantashon pa plantashon, liberá otronan, nan ke salario, nan ke dianan di sosiegu, igualdat, nan ke pa mira nan komo hende. E outoridatnan Hulandes ta reakshoná ku miedu. Sòldánan a sali masalmente pa para e revolushon. Tula ta kapturá, torturá i brutalmente asesiná. Pero e no a muri en bano. Tula ta laga un sikatris riba e historia kolonial, un rekordatorio ku e lucha pa libertat di sklabitut no a bai sin desafio. El a bira un símbolo, un héroe nashonal, un nòmber ku ta resoná den nos skolnan, den kaya, nos kansionnan, den nos komunidat. Pasobra Tula no tabata djis un hòmber. Tula tabata e bos di tur hende ku ta soña ku libertat. Awor nos a sigui cu Jackie Mi Ta Bini. Bon bini n'un otro segmento di Jackie Mi Ta Bini, caminda nos invitado ta conta di unda nan ta bini. Awe nos tin Sra. Meredith Gouverneur cu a bini cu e trahe di yaya pe conta nos un tiki mas di ken e figura aki ta, anto kico nos por siña di dje awe como Yu di Corsou. Sra. Meredith conta bay bo bini cerca nos, nos mira bo nechi bisti cu bo shimis cu bo pechi di yaya, nos ta tende hopi bia, pero splica mi un tiki mas, ken ta yaya? Yaya tabata un señora for tempu di tempu di katibu, tabata un señora ku tabata kuida yu na kas di e shon. Semper tabata e nannan presente, ke men di e nan ta skohe un un hende ku ta respetá pa pasobra bo ta yu di shon e anto e nan ta skohe un hende pa bin wak e yu. na cas. Anto nos ta bisa wakiu, pero kiko ta enserá wakiu? E ta djis na modi papia un babysitter, manera nos konos'é, e ta djis si wak e yu kla òf kiko tur e ròl di e yaya ei ta di e wakmentu di e yu ei. Esei ta kuminsá for di embaraso di e kasá dje shon. For di embaraso e ta kuida e shon, e señora ta keda kuid'ele. Te dia di parto. Dia di parto promé hende ku ta haña e yu den su brasa ta e yaya. Promé ku mama mes. Promé ku mama mes. Yaya ta hañele, yaya ta bai bañ'é, kaba tresele pa e mama. Dus e ta un band masha masha. Como tu mester fuerte? Un fuerte, un band fuerte cu e tin cu e yu, e yunan di e e shon. Ke meni e ta hañ'é den su brasa for di nasementu, anto den e proceso e ta bai sigui, mi ta supo asumí ora ke ta sigui kèr p'e, e ta sigui kuid'é tambe. Sí. Mas tantu ke mama mes, como tu bisa, e ta haña yu promé ke mama, pero kiko ta diferencia ori entre e yaya ku e mama? E diferencia ta ku e mama. Ni lechi e lo duna e yu, ta e yaya, mayoria bia e yaya tin un yu tambe kaba anto e ta yen na lechi na pechu, dus e ta duna e yu tambe alimentashon, anto for di tempu for di ora ei ya e yu tin un band kaba un laso ku e. cu su yaya. Cu su yaya, pasobra ta yaya e ta ora ta ora ta bebe, ora ta alimentando e ta wak e cara di e yaya, dus e yaya ta un hende masha di confiansa pa e yu, anto asina e ta keda crece e yaya ta keda wak e yu e ta e ta. Eduqué, promé cos, dun'é palabranan di bida, dus e ta keda un band masha grandi mes, un laso masha grandi mes cu e yu. Kimen e yaya ta cas bo mirá e ta un e mama, un di dos mamanan bo di papia pa e yu na e momento ey den formacion. Sí. Anto mi ta, pasobra señora menciona cu e yaya ta un señora respetá, mi ta mira tambe paña ta un paña respetá. Na ki momentu e yaya ta bisti e paña aki? Dus ki ki ora mi ta mira mi por mira un señora bisti asina aki? No, esaki ta ocasionnan special. Ok. Ora mi ta bai hiba e yu misa pa e bai bautisá, mayoria bia, pa e bai bautisá e ta bisti asina aki, respet netji, kana netji, pero ora e ta na cas e ta bisti blanco tambe y e ta bisti un otro tipo di lenzo. Okay. Un lenso cu et et gewoon maré, anto e laga e um, dos cos na banda asina aki. Dus e puntanan dje Los lenso, mi por puntanan, imaginá mi ta keda tira. juist. Okay. Un ta keda tira pa tras, esey ta ora e, e shon, e yaya ainda no tin hende, Dus e ta soltera. ora ta soltera, pero Okay. mayoria di biaha no ta soltera, pero e ta bisti um, uh, e, e lenso asina, anto otro lenso cu e ta bisti cu dos punta, cu ya caba. E no ta soltera mas. No, e ta... e mei tur rende respet. Dus pa bo keda leu pasobra esaki ta un yaya ku tin su shon ban di dje kaba. Interesante. Ke mene yaya tin su manera di bisti tambe pone pa kada okashon. Si, si. Anto es e manera ki es un manera ki ta ora tin fiesta na kas di shon, ora tin un fiesta anto e tin ku atende ke yu pasobra hende grandi tin fiesta, e ta bisti asinaki. pa e cosa ke yu, anto ora e ta bai hiba yu bautizo, anto ora tambe ku despues di tempu ku e ta bai hiba e batrei di kasamentu di be na sala di fiesta. Ke meni e yaya ta bin, por ehempel si mi tin un yaya, e yaya ta hiba mi batrei tambe ora mi kasa? Si, juis, si. Ok, interesante. Si, anto esei ta bira manera un karnaval chikitu. E ta cana, balansa cu e e patrey riba su riba su cabez, e ta cana balansa asina ki door di e cayanan, anto tur hende ta bati man p'e no, anto mas nan bati man mas, Mas e ta sinti e ta jey ta asina. Juist. Pero esa e ta indica no despues cu e yaya ta nifica asina tanto p'e mucha cu hasta na grandi ainda tin e relacion cu e yaya. Sigur sigur, aha, semper bo ta keda relacion cu un yaya, semper. Ke? Respect, nan ta keda respet'é. E yaya tin mag di eduk'é. Ora e ta hasi un kos spesial, e yaya tin mag di tek'é un tiket, mag di. E ta hala su atenshon. E ta hala su atenshon, si. Anto nan ta skucha tambe. Anto mama un ta bisa nada, eh. Mama un ta bisa, no, esaki ta mi yu, bo no tin nadi di ami wak bo kos e banda. E mendraya ta un funshon ku tantu e mama, e shonnan i e muchanan tur hende ta respetá pues e yai. Tur hende ta respetá e yai. Kiko nos komo Yu Kòrsou awe por siña di e funshon di yaya aki? Paso mi no sa ainda kon komun ta pa tin un yaya. Hopi bia bo tin un madrina, bo tin un tanchi, pero e no ta dje komun ei mas sigur mi pa tin un yaya. Entonces ke nos por siña dje yaya? Nos por siña pa respetá hende grandi. Manera un yaya tin antes por a por a hala atencion ora bo ta hasi un cos frisla, awor aki e no tin mas. Mi por hala atencion di un yu e mama ta wak mi bo sa. Ki mishi bo. Si, nos misti tin cada cada cada mama mester tin un yaya hunto cu ne. E yaya e ori ta yuda e mamanan, mama y papi pero e ta e ta educa yunan tambe. Si, si. Anto. Nos mester di esei. Nos mester. Mi ta sinti ku mester di dje awor aki pa e hubentut ku ta lantando awor aki mester di un yaya mas seka huntu ku e mama. Un hende mas serka di kas ku por yuda forma, eduká e yu. Si, ku e mama no ta bai kontra. E ta laga e yaya. Hasi su trabou di yaya. Juist. Anto, ora nos mira esei di ki paso Señor a indica cu no ta ken si mas ta bira yaya, esei ta nifica cu nos mester di, nos mester busca yendenan adecua tambe pa para yaya di esun. Ta ken cu ta ta bay atende cu yu? No. Kico ta e criterio pa ta bisa si nos tin cu identifica un yaya ora aki, si mi ta bay, mi ta bay tin un yu, anto mi kier un yaya. Kico tur e criteria cu nos tin mester pa ta un bon yaya? Un bon yaya ya kaba ta kuminsá ku e ta e e no ta pidi rèspèt, bo e e ta haña e rèspèt se ka e yu. Anto e ta un hende ku ta hopi spiritual, hopi spirit un hende hopi spiritual, un hende ku tin amor. Esei tambe ta hunga un ròl hopi grandi. Bo mester tin amor pa e mama, pa e yu, amor pa hende rònt di bo. Esei ta un kos hopi grandi ku bo ta bisa, ok, e shon mi ta tuma pasobra pa yaya, paso e ta un hende ku amor, un hende ku gusta duna. Duna tur lokual ku e tin no material den di su mes. Duna, duna. Duna e pashon tambe pa e trabou paso bo ta dedikando bo mes kasi na un kas di famia ku e yu ku ta biba ei nan na Manipat. Sigur, si. Mi ta hopi interesante paso señora Meredith tambe a indiká ku e yaya ta algu a kuminsá den temporada di sklabitut, pero despues tòg nos a sigui ku e kustumber paso e ta un kustumber ku ta Ku ta komandá bo Dios, e ta komandá rèspèt, e ta haña rèspèt, e ta eduká e yu, anto e yu tambe ta keda ku e amor ei pa e yaya den komunidat. Ta un kos hopi bunito, anto bèrdat, si nos tin mas yaya ku por yuda sostené mama, ku por yuda eduká nos yunan, nos por tin un komunidat un tiki mas, asta uní mi ta mira, pasobra di nos tur tin e figura ei bèk pa referí na dje. Sigur, sigur. Aha, hopi bunito e kos ei ta. Mi tin Señor. gana di respet i bin bek. Awor nos ta cuminsa tiki tiki, nos ta cuminsa. Un prome parti ta e conocemento. Sí. Mi ta spera e nana cas tambe awor cu un tiki mas conocemento di ken ta yaya, e rol di yaya, anto cu nos por trace bek. Por ta no mesun bunita sino ke shi mismo asha ordèn, ke pechi yaya, cu tambe ta nechi by the way, pero den e actitud, den con nos ta trata nos hendenan, den con nos ta trata nos yunan. Correcto. Anto manera pa bisa si cada mama tin un yaya pa yuda educa, E trabou ta bira mas fásil tambe pa casa y famia. Sigur. Señora Meredith, masha danki pa bo tempu. Masha danki cu bo a tuma e tempu y atencion pa bisti na yaya, pa yena nan na cas tambe wak. Mi ta invita boso, no bay mucho leu pasobra nos ta sigui cu Juy Corsou ta mi.

Kiko pa meneer ta definishon di Yu Kòrsou? Bon, pa mi definishon di Yu Kòrsou eigelijk, sin importá di unda nan a bini, kon largu nan ta biba na Kòrsou, kiko nan ta hasi òf lag'é hasi, pa mi un bon Yu Kòrsou ta kada ken ku ta traha duru ku amor pa aportá pa bienestar di pais, pa bienestar di tur hende den pais, no pensando riba su mes ho, pero pa pensando riba tur hende ku ta konta den e pais aki. Danki. Kua ta bo kuminda preferí? Oh, mi kuminda preferí ta yambo ku su bon funchil. Danki. Kiko ta bo plato preferí di Kòrsou? Lo bo no kere yambo Kiko pa abo ta bo plato preferí di Kòrsou? Nan di kinos bo bian di ki? Nan mucha òf nan bo na grandi ki? Tu dos pa bo kontestá. Tu dos? Bon, mi a na mucha. Mi tin un bisa un bon yambo, trao aki stima un tutu. Chikitu na tamaño, grandi na logro. Nos ta pará akinan den otro banda, dilanti di Curaçao's Museum ku ta un monumentu. Nos ta pará den otro banda ku ta forma parti di World Heritage di UNESCO. I esei ta algu hopi bisònder. Nos ta pará riba World Heritage lista di UNESCO dor di nos monumentonan. Awor kiko ta hasi algu un monumento? Un monumento ta un edifisio ku tin un sierto balor históriko òf kultural. Anto algu ta bira un un edifisio ta bira un monumento ora a diskribí e monumento pues un hende a hasi un investigashon over di e edifisio, kiko tabata su historia, ken a biba den e kas òf den e kiko ta tin den e edifisio, manera den e edifisio ku tin akinan nos tras, ántes tabata tin un hòspital. Pero tambe kiko ta su balor arkitektónis, kon a tra kon a konstruí e edifisionan. Anto nos monumentonan ta wòrdu a wòrdu konstruí na un forma hopi apòrt ku piedranan di laman, dos di eseinan tin por ehèmpel salu den e piedranan den e edifisionan. Pero monumentonan ta edifisionan spesial, nan tin un balor kultural, nan tin un balor históriko tambe. Pues un monumento ta mester wòrdu registrá. Pues na Kòrsou por ehèmpel si bo ke sa kua ta tur e monumentonan ku ta registrá, bo por subi e wèpsait di Curaçao Monuments, anto bo ta mira no solamente tur e edifisionan, tur e monumentonan, pero tambe un deskripshon di tur e monumentonan. Awor na Kòrsou nos tin mas o ménos ocho shen monumento. Ainda no tur ta registrá, pues einan tin un trabou pa hasi ainda. Awor tin e hende ta bisa, Kiko eihek ta e balor di nos monumentonan? Dikon no basha nan abou anto pone edifisionan moderno nobo riba dje? Pero e monumentonan, nan ta parti di nos herensia kultural. Nos ta yama e gebouwd erfgoed. E ta konta nos algu over di nos historia. Bo por bisa ku meskos ku nos idioma ta un forma di nos herensia kultural, nos monumentonan tambe ta forma parti di nos Herencia cultural, anto nos monumentonan nan tin un historia ricu cune, anto ora nos conserva nan nos por sigui conta e historia na tur e generacionnan cu ta bini. Pero nan tambe tin un valor economico, si bo ripara den Punda otro bando con tur e turistanan ta saca potret di nos edificionan bonita, e nan tambe bo ta mira cu nos monumentonan tin un valor pa nos sektor di turismo, anto asina pa nos ekonomia. P'es ta importante pa konservá nos monumentonan pero tambe pa nos mes por disfrutá di nan. P'esei ta importante pa e monumentonan tambe keda aksesibel pa nos mes pueblo pa nos por disfrutá di nan. Hopi di nos monumentonan no solamente ta konta un historia di nan mes pero meskos ku por ehèmpel e edifisio aki tras ta un monumento pero e ta tambe un museo. Anto asina hopi di nos museonan na Kòrsou ta situá den un monumentu. Anto asina bo por bisa ku gebouwd erfgoed ta kas di inmaterieel erfgoed, di nos herensia kultural intangibel. I einan nos monumentunan tambe ta hunga un ròl hopi importante pa sigui konta e historianan di nos kultura aki nan na Kòrsou. Eigenlijk bo por bisa tur hende por biba of hasi uso di un monumentu, monumentunan no ta di un hende of di un organisashon, tin diferente organisashon na Kòrsou ku ta take care di monumentunan, manera por ehèmpel Stichting Monumenten Zorg tin mas o menos shen trinta monumentunan di Kòrsou ku nan ta nan tin pa restorá, pa mantené pero tambe pa duna un destino nobo. Tin por ehèmpel e diferente Landhuizennan, mane Landhuis Knip, Landhuis Ascension. Tin hopi edifisio den nos sentro di siudat. Pero tin tambe otro organisashonnan manera Stadsherstel ku tin komo meta tambe pa restorá monumentonan. Pero tin hopi monumentonan ku ta den man di gobièrnu por ehèmpel kaminda ta tin diferente funshonnan di gobièrnu. Pero tambe hendenan privá por tin monumentu, ta biba den nan, tin ofisina den nan. Pues èigelik por bo bisa monumentunan ta di nos tur. Dor ku nos ta un World Heritage Site, ku ta algu ku ta hopi bisònder, esaki ta nifiká tambe ku nos no tin mag di zó mar kambia e aanzicht di nos sentro di siudat. Pues pa nos por keda riba e lista di UNESCO Nos no tin mag tin zo ma kita monumentonan anto pos pone kosnan nobo. P'esei pa kada un desaroyo ku tin den nos sentro di siudat tin ku wak si nos ta fit ainda den e reglanan di Unesco pa asina nos no pèrdè e status di ta un World Heritage Site. I tambe ora bo tin un monumentu, un monumentu riba su mes komo un edifisio tambe, bo no tin mag tin hasi tur kos ku bo ke kuné kambi'é. E tin ku keda den su. den su estado original. Por ehempel, un di e aspectonan cu mester keda original ta por ehempel su gevel, su, su, su aanzicht. Esey ta algo cu no zomaar bo tin mag di cambia esey. Anto pe, pesey tin un ley, tin un monumentenwetgeving, anto den e wetgeving ey tin precies describí kico tin mag Kiko bo tin mag tin adaptá, anto tambe kiko bo no tin mag tin adaptá. Kua ta e reglanan ku bo tin ku sigui pa e monumentu por keda konservá. Pues esei ta hopi importante. Tin monumentunan rònt Kòrsou, tin monumentunan di banda bou te banda riba, anto tin hopi monumentu ku ta den un mal estado, nos ta yama nan ruina. Pues nan ta den un estado deplorabel, anto nan meresé pa wòrdu di restorá. Anto e proseso di restorashon ta eksigí algun investigashon, bo mester bai wak kon e edifisio ta hinká den otro, kon e tabata ántes, di ki material nan a traha e edifisio ántes, Kua di e materialnan nos por konservá, nos por usa ainda? Anto kua ta e materialnan nobo ku nos tin ku bai usa den e edifisio pero nos ta purba asina keda mas serka di e material anto di e di e konstrukshon di e kas original? Ora nos ta bai restorá un edifisio tambe naturalmente tin gastu wara na esei. Na Kòrsou bo tin Stichting Monumentenfonds ku ta duna por ehèmpel supsidie tambe pa por restorá edifisionan. Nos tin hopi ruina na Kòrsou den nos sentro di siudat ku danki Dios ya kaba a wòrdu di restorá, anto nos por disfrutá di dje. Si bo wak por ehèmpel e partinan di Kurau Hulanda i otro partinan den Punda kaminda ántes tabata tin hopi edifisionan den un mal estado, bo ta mira ku a restorá nan anto awor ki nan a haña un funshon nobo. Nan a haña un funshon nobo kaminda tur hende por disfrutá di nan. Tin na Kòrsou e monumentonan hopi grandi, pensa por ehèmpel riba e làndhuizennan, nan ta grandi, nan tin tambe hopi bia un parti di nos ta yam'é groenerfgoed rònt di dje, un parti di nos kunukunan rònt di dje. pero bo tin tambe monumentonan chikitu, edifisionan chikitu tambe por ta monumentu, tin tambe kas por ehèmpel di palu i bleki ku tambe ta monumentu i asina tin hopi kas mas, no solamente kasnan grandi pero foral tambe monumentonan chikitu ku ahinda por wòrdu remarká ahinda por haña e status di bira un monumentu. Ta hopi interesante pa nos komo pueblo haña mas interes di sa e historianan di nos monumentonan. Anto tin bia bo ta mira riba e monumento un kode, un QR kode. Anto ora bo skèn e QR kode ei bo ta bai direktamente na e wèpsait di Curaçao Monuments. Anto bo por lesa over di e monumento ei, kiko ta su historia. Pues ora bo bai Punda of otro bianda, otro banda, bai wak si bo por haña algun di e QR codes pa scan nan pa conoce bo monumentonan. Esaki tabata un otro episodio di You Curaçao Tami. Keda pendiente pa e siguiente episodio. Corda! Check nos Facebook, Instagram y tambe nos YouTube channel. Like y share pa bo keda na altura y tambe gana premionan balioso.